Hey Essential Crafter fir en neie Video an dass den Update Video fir Minecraft 12 Double V also 12 W 39 A dass den ganz neien Update a wierklech ganz nei waart ech man hei enke kuerz aus a wierklech ganz nei an dat heescht theoreetescherweis kommt en net op mäi Server. Outdated Server, wéi gesot. Let's mine, Grondstücke für alle, iwwerall. Awer, äh, wat mech gefreet huet, ass, maache mer mol eng nei Welt. A während där soen ech mol, wat äh, geschitt ass. 12, wivill? 12, wee? 39, ah. Iwwerliewen? Nee, kreativ, jo. Kreativ, also weitere Weltoption. Wéi gesot, et ass nach ëmmer alles dra wéi soss ëmmer, Cheats erlauben, jo, generieren, jo, ah, oh, ah jo, e kann alles customizen, wéi gesot, dat ass scho vun e puer aner Pre-Releasen hier, dass een dann zum Beispill sup ei super flach customize maachen, zum Beispill, dass Grass Bléck also uewe si Grass Bléck zum Beispill ech weess awer net wéi een dat ännere kann Move Layer nee wat jo wat sou ass ganz komesch Remove Remove. Fertig. An dann huele mer mol, jo dat huet iwwerhaapt näischt si ze huelen, well also dat heiten ass mol e klengen Test gell, esou fir ze weisen wéi dat ausgesäit, wat een do alles maache kann. Also d'Welt generéieren dauert elo e bësse méi laang wéinst dem Update, da ass en neien Algorithmus eraus fir d'Beliichtung, well et wore jo zimmlech vill Problemer, oh dauert wierklech laang, zimmlech vill Problemer mat der Beliichtung. dass do näischt, dass do esou schwaarz Flecke woren an esou weider an. Oh waart, dauert e bësse laang fannen ech. Aha, dauert wierklech e bësse laang. Also ech kann iech mol ziele wat alles nei ass. Also haut ass erauskomm d'Snapchat, also se ass haut erauskomm.

Ah, okay, tatsächlich. Well eben, äh, ja, well et eben so ass, dass nach vill Bugs do waren. A wéivill FPS hunn ech elo? 30? Ah, dat ass awer ziemlech stable. Wait. Okay, a wéivill FPS elo? Oh. Dat freet mech. Op engem déck, déck, déck schäisse Computer hunn ech. nach ëmmer, oh, stable FPS, mee do luet d'Welt nach. Bon, maache mer dat mol an enger normaler Welt, an enger normaler Welt. Löschen. Dat hei war sou en zimlech spontant Video. Also 12 W 39 A. Kreativ, nee, op nei Welt. well d'wiert gladen wäert och e bësse laang daueren. Also, éischte Punkt, Verbesserung vum, vun de Luuchten, also vun der Beliichtung. Also den aktuelle System vu Minecraft fir d'Beliichtung, den Algorithmus, huet zwee grouss Problemer, éischtens, en ass lues, wat d'Spill onnéideg, méi lues mécht an de Server och an et si vill Bugs vorhanden. Dat heescht, dat heescht, dass d'Luucht net bei den bei den Slabs do duerchgeet, dass een déi zum Beispill, wann een en Haus mécht an deen ass dräi héich, dat heescht kann e sprangen an uewendriwwer mécht een Slabs, da gëtt ëmmer esou ganz, ganz mega donkel. An heiansdo sinn och esou Läch, also wann een esou Lächer mat den Trape mécht, esou wann déi esou an engem karéierten Déngens mécht, da sinn och Bugs do. A wann een nei Welte mécht, da fënnt ee ganz oft déck vill, also grouss a vill schwaarz Stellen, déi net grad do sollte sinn. An d'Evolutioun, déi den Dinnerbone, also den de Programmer vu Mojang, oh et geet lass! Also wéi gesot, do luet d'Welt nach e bëssen un, also leckt et. Een fps 12, 17, 15, nee, nee, oh, freeze, bon, an dat huet hien en neien Algorithmus gemaach an deen hëlleft wierklech ganz vill bei der Korrektioun vun der Luucht, also vun der Berechnung. Ech gi mol op normal, muss dach awer alles geluet ginn, what the fuck. Ehm jo et ass, also ech spillen hei wierklech op engem kack Computer wou soss ni eppes leeft an jo elo ruckelt et nach well ech d'Welt hei nach muss lueden, wou et soss guer näischt drop leeft ausser villäicht e bëssen Assassin's Creed mee wierklech net net krass vill méi. Jo an et sinn och nei Sounds vorhanden. Waart ass dat doten? Oh geil oder nee wat dat ass och en décke Back. Etwa sou also. Jo elo muss ech erëm. War wéi gesot soss hat ech bei normal an bei esou enger Astellung ouni Optifind, well dat heiten ass elo ouni Optifind logescherweis well deen dann net erauskomm ass, hat ech elo sou zwee FPS oder sou, mee et schéint ze funktionéieren fir de Moment. Also elo an där neier an där neier Snapshot ass et méiglech dass d'Luucht duerch duerch esou Saache geet zum Beispill. Weis mer mol hei. Ah, ech hat jo schon sou Saachen. Waart, ech weisen mol kuerz. Also, wéi geseet, dass alles, dass alles nei. Ech maan mol do mol sou eng kleng Light Source hin. Ah jo, ah wéi geil. Déi hat ech och nach net probéiert. Haha, wéi geil. Okay. Bon, ich mache nur so lange Light Source da hin. Oder für direkt vier Stück. Und dann, wenn den so ein Muster gemacht wird, zum Beispiel so, so und so, als die Lucht, sos, Time, Set. Okay. Als die Lucht nie durchkommen. Ich kann euch vielleicht auch weisen, irgendein, ich meine, ich mache nicht. Als die Lucht nicht durchkommen. Und, ähm, wou een dann, ech hoffen ech spillen op peaceful, peaceful voilà, wann een dann och zum Beispill normalerweis ass dat awer och geléist, well dat jo do steet, wann een dann wéi gesot 3 héich baut, 3 héich an dann huet een esou gemaach. An huet en esou gemaach, da war hei alles schwaarz, wierklech alles. Mee wann ech alles soen, ass net nëmmen esou e klengen alles, mee e groussen alles. Ah jo, an dat och mat de Wooden Logs kann een se elo zum Beispill, dac, fir se dann esou schif ze setzen, muss een se ëmmer esou un eng Block setzen, ëmmer do, do, do, do, awer ni esou. Kuck, esou, ëmmer op der Säit, esou, esou. So, an dann gin se schon gesat. Verstitt der? An dann och mat den Trapen, kann ech och lo weisen. An ech mengen d'Luucht get em 25 Prozent reduzéiert, also d'Liichtung, Méiglechkeet. An ech hun dat heite gemengt mat jo waart, oh jo, nee ass dat lo wierklech? Ah jo jo dach déi Ecker, lo kann ee sou Ecker maachen. Lo kann een esou esou Ecker fir d'Haiser esou weider man, da braucht ee keng Slabs méi. Eemol esou an dann eemol esou an dann eemol esou. Ma esou Dénger, soss war hei soss ass soss ass hei guer keng Luucht duerch komm an an war och extrem déck komesch, well dat war net realistesch an elo geet dat an jo kann en och duerchgräifen do futti man an. Jo, dat fannen ech zimlech nice. Ëpp. An dann, wéi gesot, dat ass da elo och esou. Grad. An elo och si, elo sinn och déi kleng Maueren, ech weess net ob se hei sinn, jo voilà, hei esou kleng Maueren. Dack. An da kann een eeben, dass, ech fannen dat heiten ass im, dat kéint immens schéi gi fir esou Buergen oder esou. Gesäit wierklech immens schéin aus, kuckt. Kuck dir dat un. Also esou zum Beispill. An kann jo net driwwer goen, dat ass een an e hallwen héich. Dat heescht zum Beispill ech hu elo esou eng esou eng Mauer. Eng Cobblestone Mauer. Eng ganz schéin. An dann gesäit en hei bemol esou esou Deppecher. Esou. An ech fannen, esou gesäit dat wierklech net schlecht aus. An dat kann een och benotzen, fir datt d'Déieren net fortfléien. Wéi gesot, ech kéint vläicht esou e puer Biller ablenden vun deene schwaarze Stellen, mee ech weess net, ob ech et soll maachen. An elo bleift nach ëmmer esou e Blatt mat de Kaktussen. Ech ginn nach ëmmer menger klenger Höhl. Ah, ech krut elo deng Angscht. Lol. Also Fraps Sand an e Cactus. Also dir wësst jo zum Beispiel dat ass dann esou an dann maachen ech dat esou. Ja déi loossen och Luucht duerch esou. An da gesäit een normalerweis. Jo wow. Kuck déi loosse 50 Prozent vun der Luucht ewech. Ah elo gesäit een awer wierklech ganz gutt. Gesäit een, ech hu jo och, ech hu jo hei, hei, Weichebeleuchtung an. Dat heescht normalerweis misst ee sou Ofzweigunge net gesinn. Awer et gesäit een se. Dat ass natierlech ganz schlecht. An dat muss nach korrigéiert ginn. Jo, ech hoffen et hëlt op, wann iwwerhaapt. An, ah jo, d'Hex, d'Hex ass nach ganz, d'Hex ass och e bësse vill verbuggt, verbuggt souguer. Vläicht hunn ech hei iergendwou esou Spawn Ee vun der Hex. Witch, ech schaffe Witch. Wat, what the fuck? Hä? Ah jo, dass well do peaceful ass. Ok. Ok voilà, ëpp. Text zum Beispill, si hu lo geännert. Ech mengen si hunn d'Kap méi grouss gemaach oder iergend sou eppes. An ech weisen iech och wat ee kann. Déi huet, also säin Hutt ass e bësse verbuggt, e bësse vill souguer. Wann ech déi elo ugräifen, da gräift se mech och un. Wéi ech mengen si huet sech lo grad selwer ugegraff. Si huet sech elo vergëft. An si huet mech och vergëft. An si kann sech och heelen. Voilà. Lo ass se scho e bësse méi roueg ginn. A lo, lo geheit se scho rëm eppes. Vergëftung, ëmmer rëm Vergëftung. Do huet en och zum Beispill eng Sécherheet géint d'Hexen. An déi wäerten, mengen ech mol, sou am Donkele spawnen. a wierklech esou donkel donkel, net esou pipifax donkel. An jo, fir de Moment, an jo, Mojang huet nach keng offiziell, keen offiziellen Datum erausginn fir d'Een Punkt 4, awer den Dinebone. Dennebourn seet, datt se virun Halloween erauskënnt, also virun deem grousse Gruselfest. An den Punkt 4 heescht dann, also säin Alias, säin Numm wäert dann Pretty Scary Update heeschen, well well do mat den Hexen a mat all deenen, mat deene Kappdenger do. Ah jo, an déi kann een och esou ronderëm stellen, dat ass och extrem cool. Da kann ee soen, jo du kucks dohinner, du kucks dohinner. Ass wierklech witzeg. Ah, déi bleiwen souguer hänken, ah wéi cool. An ech mengen et kann och riwwer lafen, wéi bei den, jo déi sinn een halwen héich an an ech muss ëmmer ok jo. Dat heescht dass deen zielt als eng Slaps, also sou Slap Déngen. Dann, jo, fir de Moment ass et dat mol fir 12 W 39 A. Ech hoffen et huet iech gefall. A wann ech, nee, jo dach, et ass fäerdeg. Ech wëll iech, ech sinn egoistesch, ech denken nëmmen un d'Sue vun Youtube, obwuel ech kee Partner sinn. A wéi der grad héieren hutt, esou e klenge Special, d'Sounds, dat si wierklech nei Sounds. Passt op, lo gëtt et hefteg. Ah nee. Ich hatte etwas anderes gedacht, mir. Et bon, dann so nicht ihr dann mal bis dann an. Ciao.